Hudaý üçin bir dost tapyp kädi-kädi otur şoň bilen. Oham bi teleke ýoldaşlaryna allanyp, ol ulamanyň, Hudaýyň dostlarynyň mejlisini terk etipdir. Oham bi diş görüpdir. Diş bilen wagtyňyz güýmejekkä, bi gürrüň heý bir esasy gürrüňlerden. Diýşinde, bir topar adamla Pygamberimiziň mübärek jesedini göterip, jynazasyny göterip barýarlar bolmaly, şony äkidip gömjek bolup. Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň mübärek jesedini göterip barýarlar diýýär, bir jynaza göterip barýan ýaly halajaň içinde goýup. Oham bir de baryp şol kömekleşipdir şol äkitip göt jaýlamadan şirim. Oham oýanypdyr. Oham iň uly kan alym adam şu zamanda kim? Baryp Hazreti Imam Agzam Ebu Hanifäň zamanyndaky Hazreti İbn Sirin diş ýorýan adam. Şoňa baryp aýdypdyr, men dişimde bir tohar adamlary gördüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemiň jynazasyny göterip barýarlar. Men-de baryp elimi uzatdym şoňa diýipdir. Näme ol ýaşyň ýorgady diýipdir. Onda ol aýdypdyr, Mä leke jeleste akwamen yuridune en yedfinu ma ja'a bihi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen näme diýip, ulamalaryň mejlisini terk eden adam bolmaly sen diýipdir. Ol dişiňde görüpdirsiň Resulullaň jenazasyny mubarek jesedini götürip gömmäne barýan adamlar olar teleke insanlar ike Resulullaň sünnetini gömýän adamla Resulullaň ýoluny gömjek bolýan adamla Pygamberiň dinini ýitirjek bolýan adamlar senne baryp kömekleşipdiň Resulullaň ak ýoluny baryp gömjek bolup beren adamlara kömekleşen adam bolupdyrsyň da sen diýipdir.

Aý Rasulullah janyň ýoluna arka boleýli, Kurany Kerime arka boleýli, päk dini arka boleýli diýen ynsanlar bilen Hudaý üçin oturyşýaňmy? Ýa inki Rasulullah janyň sünnetini göm we şu gömmegine-de iftihar edip bilen adamlar bilen oturyşýaňmy? Aýt ýoldaşyň kimlerden? Hudaý üçin oturyşýanyň barmy? Mahdum Rişan aýdýar, Akyl bolsaň, ýagşylara hemdem bol. Ahmak özüni nadan bilen ýar eýlär. Akyl bolsaň, ýagşylara hemdem bol, ahmak özüni nadan bilen ýar eýlär. Resulullahyň sünnetini direltjek bolýan ynsanlar bilen, ol eziz we muhterem ynsanlar bilen ýoldaş bol. Oturyş şolar bilen. Hudaý üçin oturyşsaň, Hudaý aýdýar, Meň dostum bolýaň diýýär. Eý dost, oglan gürrüň däl ha. Ýer göň ýaradan, milliard ha ýyldyzlary ýaradan, pygamberleri we ferişdeleri ýaradan, behişt we jähennem ýaradan, ene-atamyz, ogul-gyzymyz ýaradan beýik Allaň kefi ha. Meň dostum bolarsyň diýe. Eger Hudaý üçin oturyşsaň meň dostum bolarsyň diýe. Aýa özüň we dostuň şyň çynda bamy gulak as.

Ol aýdýar, Men bir Hudaý üçin oturyşýan adamlamma diýýär. Altynyň suw bilen ýalyp goýmaly görüň. Inne min ihwani men ad'u lahum fis sahri we usammihim. Ol Hazret Abu Darda aýdypdyr. Men bir doganlamma, men bir dostlamma Hudaý üçin oturyşýan şolar bilen.

Şol Hudaý üçin oturyşýan şoly bilen we säher wagtynda bendi bilen Allah Taalaň arasynda hiç bir perde ýok wagtynda şol doganlymyň Hudaý üçin oturyşýan doganlymyň adyny tutup doga etýän diýipdir. Bamyň şolardan. Eý jowan dost, hany gaýratyň? Näme diýip fakat gürrüň bolup galmaly şula? Hä, şeýlemişdik, merdi adamlamişdik diýip, näme diýip gürrüň bolup galmaly? Hany biziň yhlasymyz? Hany biziň himmetimiz? Hany biziň gaýrat etmelimiz? Hany Resulullah jana mähebbetimiz? Hany Allahtagala mähebbetimiz?